hi ta va hi swi vonile kwala ka swiyenge swa mabulu hi ku hambanahambana ka swona ku na xithombe lexi nga ku hangalekeni ka swiyenge swa mabulu laha xiyimbeleri mr post a va ri erivaleni ra mitlangu ra ka malamulele laha ku ri na ntirho wa anc hi mahelo ya vhiki ya siku ra vukhumen'we eka n'hweti ya mudyaxihi kwala ka lembe ra magidimbirhi makumembirhi mune naswona manginin'ini lama ya vula leswaku ri xiyimbeleri mr post a va lavi ku hakela museketeri loyi a nga va dirowa naswona museketeri u kombisa leswaku u dirowe xiyimbeleri Mister Post malembe ndzhaku naswona Mister Post eka lembe leri nga hundza va kumeki va posta xithombe lexi a nga va dirowa leswi kombisaka leswaku va xi tsakela xithombe lexiya Sele ka Malamulele leyi ku ve na xithombe laha xiyimbeleri Mister Post a va karhi va nyikiwa xithombe lexiya xa ku dirowiwa naswona manginin'ini ya vula leswaku ri xiyimbeleri Mister Post a va xi amukelanga hi mandla mambirhi hikuva va nga lavi ku hakela mali ya ku va va dirowiwile mina ndzi nga yi hlamula hi ndlela leyiwani xo sungula munhu loyi a nga dirowa xiyimbeleri Mister Post a nga vangi na mintwanano na Mister Post leswaku u lava ku va dirowa naswona u ta lava mali endzhaku ka ku va dirowa lexi ndzi twisisaka xona i ku munhu loyi a nga va dirowa a humesa vuswikoti bya yena a dirowa xiyimbeleri Mister Post hi ku titwela ka yena ku nga ri ntwanano lowu ri kona exikarhi ka yena na Mister Post swi fana na loko xiyimbeleri xi vuma hi vito ra munhu eka nghoma ya xona a swi vuli leswaku ri munhu loyi a nga vhumiwa kumbexana a nga yimbeleriwa u fanekele ku ya hakela nqambi leyi nga n'wi vuma Nqambi yo lo swi tsakela ku va yi yimbelela hi yena, handle ka loko ku ri na ku twanana eku sunguleni leswaku ri ni yimbeleli kumbexani vuma hi mina ni ta kota ku va ni ku hakela mali kambe loko swi nga ri hi ndlela yaleyo a ndzi voni xihoxo eka munhu loyi a nga vhumiwa. Se na kwala ka xiyimbeleri Mister Post a ni voni xihoxo hi ku munhu loyi a nga dirowa xiyimbeleri Mister Post a humesa vuswikoti bya yena kumbexani nyiko ya yena hi ku dirowa xiyimbeleri Mister Post sweswo swi huma ka xiyimbeleri leswaku ri va swi tsakela ku va va hakela mali kumbexana a va swi tsakeli ke a hi swi leswi hi nga vulaka leswaku ri va sindziseka leswaku ri va hakela mali hi ku hi vona vanhu vo tala va karhi va sola xiyimbeleri Mr Post va kombisa leswaku ri Mr Post i nga ku va na vungame Mr Post i nga ku a va lavi ku hakela kumbexana a va twanana ku hakela kambe eka xiyimo xa ku fana na lexiwani a ndzi nge soli xiyimbeleri Mr Post hi ku loko va dirowiwa a va ngo lo twanana na munhu loyi a nga va dirowa. Se sweswo swi huma eka vona leswaku ri va hakela kumbexana a va hakeli. Lawa a ku ri mavonelo ya mina eka mhaka leyiwani. Mi nga avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokixana xa ku tsala eka xona mavonelo la ka Dilolostro YouTube Channel. Hi le xigodini. Leyi i chanele ya n'wina ya ka Gaza.